Эшләргә мәҗбүр булды. Ләкин соңгы елларында пигамбәребез салләллаһу алейһи вә сәләмгә Аллаһ Тәгалә уңыш бирде, ягъни пигамбәребез салләллаһу алейһи вә сәләмнең артыннан иярүчеләре күбәйде, бай-бай сахабәләр бар иде. Һәм пигамбәребез салләллаһу алейһи вә сәләмгә бик күп күчтәнәчләр, бүләкләр китерделәр, бик күп ризыклар китерделәр. Пигамбәребез салләллаһу алейһи вә сәләм гаделлеге белән, тугрылыгы белән, иминлеге белән башкалардан бик нык аерылып торды. Һәм аңа китергән һәрбер Ризык булсын, күчтәнәч булсын, аның инде иясе билгеле иде, ул аны һәрвакыт бүлә иде. Һәм, Берсен кемгәдер бирегез, берсен моңа бирегез, берсен моңа бирегез, дип, пигамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм тарата иде. Чөнки пигамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм Аллаһ Тәгаләнең вәгъдәсенә ышанды, Биргән ризык ул сиңа әйләнеп кайта, ул сиңа артыгы белән әйләнеп кайта. Син Аллаһ юлында берне сарыф итсәң, Аллаһ Тәгалә сиңа уны белән арттырып кайта, шуңа күрә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм күбрәк бирүчеләрдән булды һәм әйтте, Бирүче кул, алучы кулга караганда күпкә хәерлерәк, диде. Бервакыт Гайшә радыяллаһу анһа белән булган хәл, Гайшә радыяллаһу анһа сарык суйдырып, шушы сарыкны инде фәкыйрьләргә өләште һәм Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм сорады, Әй Гайшә, нәрсә калдырдың син шушы сарыктан, нәрсә калдырдың син шушы бәрәннән, дигәч, Гайшә радыяллаһу анһа әйтте, Бер калак сөяген генә калдырдым, йә Аллаһның илчесе, бер калак сөяге генә үземдә калды, дигәч, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм, Шушы сарыкның калак сөягеннән кала башкасы, бөтенесе синдә калды, диде. Ягъни Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм биргән һәм чыгарган малның бәрәкәте турында да искә алды. Ягъни кайвакыт без Нәрсәнедер саранланабыз, комсызланабыз, үзебездә калдырабыз, ә аның Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирми. Ә кайвакыт без Аллаһ юлында сарыф итәбез, сәдака чыгарабыз, зәкятләребезне түлибез һәм Аллаһ Тәгалә аның бәрәкәтен безгә, әлбәттә ки, арттырып бирә. Менә шушы очракта без, әлбәттә, бәрәкәтнең тәмен татыйбыз. Чөнки бәрәкәт дигән нәрсә, ул шушы булган мал байлыгыңның куанычы, аның иминлеге, аның нигъмәтен, аның ләззәтен тату. Кайвакыт кулыңда әз генә байлыгың булып та, аның бәрәкәте булса, аның куанычы күбрәк. Кайвакыт кулыңда әллә никадәр зур байлыклар була, ләкин аның бәрәкәте һәм куанычы булмаса, ул байлыктан бернинди дә Бернинди дә нигъмәт, бернинди дә инде бәрәкәт юк. Һәм, җәмәгать, белегез, Аллаһ Тәгалә юлында үзләренең байлыклары белән бүлешүчеләр, әлбәттә, Аллаһ Тәгаләнең сөекле бәндәләре. Һәм безгә дә Аллаһ Тәгалә безгә биргән нигъмәтләрне, безгә биргән байлыкны, башкалар белән бүлешергә насыйп булсын, чөнки бу дөньяда социаль тигезлек һәм башкаларның хәлен белү, башкаларга Ярдәм күрсәтә алу, ул иң зур байлык, шуңа күрә Раббыбыз Аллаһ Тәгалә һәрберебезне әлеге зур байлык белән баетса иде. Амин.